ṭih a nung kho taktakmi pakhat cu hriamtlai phu hi zeitinah kan funton kho lai ti kha biapi taktakmi a si. Atu kanmah chungkhar ah kan sim ahcun hoi hlei riat detan tara ṭap phueh kan ti mu a chek hang pri ahcun detan tara ṭap phueh hlei riat le CNF hi zeitinah dah integrated kan tuah khawh lai ti kha a chek hang pri ah kan fahmi cu Hi hna ralkap pawl hi cu ee ti Chinpi a soyat tanga ummi ka kuezi wun chi tha na i kai zai chi che ku ke mu au tu in tha sia me kan ti chu chu nation building ca si se state building ca si se ralkap kha fum to na ding ah muada eh bai upade pengma pi si chu chu tu ni tian kan kal kho lo kan kal kho lo adang ka cavuk um ri ko seh kan mah chinland council chungah mai han kan kal kho ri lo zeruangana kan kal kho lo ti kha ka van hri fia lai zeruangana kan kal kho lo kal kho ding a si ko mi kha zeruana kan kal kho lo ti ah cun ka chim le mang kha kan ralkap mu khen selem lo kan ralkapbu khongsong pawl mu cike pawl kha an si ko anmah nih e an ti sia cun e si anmah nih kan duh lo ti sia duh lo kha si ko cucaah tu tian hin kan kal kho lo kha a sia cun kan kal kho lo i sia cun kal khona dingah lam khuisipung a chek khang upade in pate mu veistua in zeidah chinlen kaung si nih kan tuari tia cun muarap khat kan chia

Ah, detan taraca phuai phuai khat ah pahra pahra ceu nan ra di lai ti kha si. Nan ra lai phuai hlei riat kan si ahcun za le som riat kan si lai cu mu. Za le som riat kan si lai. Cun za le som riat bak kha ah CNF CNA zong khan ra ve lai. Kan di lai ya tong ya chau se kan si lai cu mu.

Thawngpang chia zong ṭha tein kan pek lai i equipment zong ṭha tein kan pek lai i anmah tuni hi ka theih ding ahcun uh, Chin le Defense Group kan lo uh, tawlrelnak in a si lai ti kha ka thei ve i anmah nih khan ṭha te phaisa zong kan kawlpi lai i vai hi ralkap hi zathum le sawmruk hi te kan tua lai i khoika po ah raltuknak ah one comment one control bak ah kal thluahmah lai i ra kan tei lai ti kha kan fiang khakha ma pha pakhat kha an di da cun siji le cin si cho tintan si so se lo siji le cin khan tua lai chu e ta su mu ta sei mu ti kha an ma te an thim lai Anmah tein a thim lai. Abana bi ah kan ma si dia mara ni ta sei pakhat kan thla pahra ma ka ta sei mu ka si dia mara salai. E salai ma te khan kan tua lai ka van tia kan tha thau tuk. A thau tuk tika kan ma de tan tra pol ne du hoi ti lo. An du hoi lo ti chu cheu khat an du ko na tein khamu. Cheu khat khan du lo. Cheu khat chu a kan thla kho lo chu kha ma ka chok kan pia le mang e. Voi ni tian kha mah kan au i voi hnih a voi hnih te kan mah CDF mara long ni khan bia kan ngai kan phan adang pawl cu kan ra an ra lo katia ka kan lunga dong tuk chempia choza lungdong tuk ve ka ko ji ngun chi ba da lungdong un chi thoza lungdong kan ma chinle kong sin ha kan lunga dong zei pia tana da si tia chu kan ma de tan tra le CDA pawl i piatana si cang kha kha puinpui lin le te wung khan chu mu kei de tantra le ka si tika kha bantuk na kan tua du lo chu zero nga na kan tua du lo i phong ton chu mu kan du lo kha kha ruang ngai ho kei chu ka ti hi hi kan du lo mi hi

a duh lomi ṭazakha hna kan si ko lai ti hi ka lungchung a um ngai cu te cu mipi nih na kan theihpi ha hati kha kan tuah ahcun tu cu pathama to cu an di na so tuk cang lai ral an tuk cang lai manu kha duty a to an ra lai i ralkap kha felfai ngaimi thongkhat kha CNF ngaya detantra ngaya ti kha kan fum ton lai i cucu chimpia suat ṭap phuet ti kha um lai i fum ton na khan a ṭha tak lai kan lung zong kha a rual fawn lai ral zong kan tei fawn lai cu ti ti lo i tiau ta pau i vai atlang ria tho ba tu i vin tho chiu lo ti kha atu tian cu kan tu kan chim pen tikah zei hmanh atlam tling lo ral tei na di zong a foi lo kan lung rei hi a thei chu khong leng ko ralkap te kha rak tua chang u lo rak tua chang u si lo ralkap hna kha khong khan hna kha van nei chang u si lo vei khoika hmun ah ral kan thei lo nan um lai lo atu cu zong para thlei bantuk i van in tholo ti kha si mama cu cu a ce khai e cu an ti tikah hi hi kanmah lutlai pawl hi ka ti lengmang ko kan tha lo e ka ti lengmang kha si cucaah atu ralkap khi hit bantuk kan fung ton kholo tikah adang hai kan um cheu tikah tantiyan hai i nei pakhat le pakhat i tantiyan i nei tanti ah nei khomi mi hu mi than si lo mi popo a tanti ah nei liangmang mi mi pawl hi mi tha kan si lai lo cu cu kan lungre a thei tak mi si cucaah mi pi zong nih rak kan thei pi u zia a tha mi hi khwa kan khan mi hi ka tlam kan tling ter kho lo ho ruang ala si kan ma khong song pol kan si ko lo mo kan ma chin le khong si chung zong a hin Cucu i sersiamnak reform a tuah ngam lomi si zei ruang ah dah cucu mi ṭha kan si hnga maw ti kha kanmah chungkhar ah hin vei uh, tuah kho dingmi kan tuah kho lomi hi ka thinlung ah fak ngai i rianṭuan zong he thathaw ding zong he har ngai cu te cu mi pi rak kan theipi u ti kha uh, ralkap kong he pate i a hmasa bik ah van chim ka duh ni si kai lom